no ndikasunungurwa ndokuti ndikupei muchovha wenyu zvino apa nokurwara kwaunoita uko sikuwesa harare saka e eh.
ndokupai muchovha wacho sei mari yenyu ndinokudzorerai sei makwati enyu handina madzoserero andingaaite nekuti tiri panguva yakaoma
Sekuru muri kuita zvekutamba nhai?
Ndinoti kwaziwai kwaziwai mhuri yeZimbabwe, usaskipa kana vhidhiyo rino risati rapera nekuti pane nyaya iri kunakidza kwazvo, nyaya yen'anga inonzi yakagadzirwa nemuporofita iyo yazoenda kumuporofita ichida kuroyonhorwa. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscriber, kulaika, kukomenta nekusheya. Izvi zvinotibatsira kuti vhidhiyo rino riiswe pamusoro-soro rikwanise kutenderera muhama neshamwari. Ndisingade kukupedzerai nguva, regai ndingokupai chidimbu chenyaya iyi kuitira kuti kana uchinge wopinda, upinde muvhidhiyo une zvishoma-shoma zvawabata nezvauri kunzwisisa. Pane mhuri yamuri kuona kumashure kwangu iyi inogara muSouth Africa. Vanoti ivo vanoita basa rekuita zvechimbadzo kumbadzurisa vanhu mari. Saka vanoti vakapa vamwe vanhu mari vari kuvavhara vasisade kuvadzosera mari. Zvino vanoti vakaenda kun'anga vachida kuti vabatsirwe nekuti mari dzavo dzikwanise kudzoka ndokubva vaona n'anga yaiti inozvikwanisa. Asi n'anga iyi yaiti inoda kubhadharwa nemotikari, zvino ava vakazvipira kusiyira n'anga iyi motikari yavakanga vaenda nayo. Asi vaenda vanoti hapana chakazofamba zvekare, vanoratidza kuti zvinhu zvavo zvakanga zvava kutoita wesi kutovharwa kwacho. Saka vakazofunga kuchinja munhu anovabatsira ndokuenda kuna madzibaba, uyo madzibaba akazonovaudza kuti no, munhu wamakapa motikari akatokujutai hapana chinhu chichafamba pazvinhu zvaakakugadzirirai ndokubva vaita minamato yavo yavakaita inonzi yakazotanga kuti n'anga iya iya inge ichivhomoka usiku ichiita sekuti imotikari mukadzi wen'anga anoti baba ava kana vakarara vari kuvhumuka vachiita sekuti imotikari yasvika kana kuti imotikari iri kumutswa zvinhu zvavari kuita hatichazvinzwisise saka nhasi vanonzi vazouya kwamadzibaba vachida kuroyonorwa ngatisanganei mucomment section mutiudzewo kuti muri kufunga sei nenyaya iyi ndichakusiyirai vhidhiyo racho muchizvinzwira muchizvionera zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe mashura nemashiripiti munhu anenge auya achida kubatsirwa iwo wakutomubira wakutomuvhara saka chizvionerai mega mundiudze kuti muri kufungei panyaya iyi thank you vasikana madzoka Adzoka mama. Eh, yes musikana.
Yes mukomana. Ah, tese kwa mama ndofara. Ndofara chaizvo ndichikuona kudzoka so ndikuona mandigira n'anga aka. Ndichovhunduka ka kuti ah. Ko. Kuda ndirapisa here kana tichikitika. Tichikitika. Mambo ndo sekuru ngwe vataitaura nezvavo vekuwadzana vava. Ndivo ngwa vaitaura.
Ndivo vataitaura nezvavo. Vekutibira mota. mm.
asi vakubatsirai vachiti vari kutibatsira panhau yekuti tanga tavharwa pane munhu atanga tapa 15 000 ndobva vatotiti mota yamauya nayo ibva imaisiya panapa zvinhu zvenyu zvakutodii zvakutoita ndobva taenda ndobva tagara Horaiti inini ndiri mai vevana ava. Vana vatete vangu ihanzvadzi nehanzvadzi ava. Saka nyaya iripo ndeyekuti taiita takatengesa plot rasekuru rehanzvadzi yangu inini. Tobva tatengesa plot vanga vashaya saka patakatengesa plot iri tobva tasheyana mari. Ndopatakati ngatiitei chii ngatiitei zvechimbadzo nemari tiri kuSouth Africa. ndobva takutoita zvichitodini zvichiita ndobva tazouya kuno kuZimbabwe ndobva tavharwa. Munhu akativhara mari ndobva tatombomuendera abva atipa chi mota. Mota yacho ndiyo yatakazotorerwa futi nasekuru ava vachizviti ivo vanodzosa chi mari dzedu. Tine tove nemari dzakawanda dziri muchi dziri muvanhu. Ma- Unobvalwa zvosvika mari. nasekuru ava 15000 eh.
saka mai ndavasekuru ava kun'anga iyi Eh, vakasvika ikoko ndobva tasvika ikoko ndobva vati hayi ichokwadi
takaenda kwasekuru vakati vakati vanokwanisa kutibatsira kuti rikave mari idzodzo Eh, vakati vanoda chipo chemotikari tikavapa motikari asi mari idzo eh, kuti mari idzo asi nanhasi mara haisati yadzoka mota yedu yakatonira tisina munhu
ndosaka makauya pano muchokwadi ndosaka takauya pano mambo makana makati takavharwa nen'anga takavharwa nasekuru nguva muri kuona
onai mukuru wamaume mukuru teteguru ndo teteguru katariti makadiko teteguru zvokota mhaka takava mapinda mudare rino kutovhunduka sikuona mai apana makapfeka ngundu tafana kuti kwakanaka ikutsikwana wakuru kudai
ya hakuna kunaka chicha chicha zvine panapa vasikana chichada kuti mudzoke mudzoke nen'anga iyi ndimaitsvaga chichaitika seku afana yamwe ndiana eh, vana ava vazukuru ava vandifonera fonera ndobva vandiudza kuti eh, tiuye kuno asi inini ndagara ndandikakuya vari kurwara
handisi kurara Ndichiita kwangu kuna sekuru ndienda ku.
Homwe ya sekuru murume wangu. Horo, homwe ya sekuru murume wangu. Saka chii chikiitika murume wangu? Havasi kurara usiku hwese vari kungovhumuka kunge mota vari kungoti kana wakarara paimukona kuti vhum vhum vhum vhum kunge mota ah vatisikana kutomborara hakurara hakusikurari ndosaka tauya kwangu Mm. kunge mota iri kumutswa apa avasikana kumborara usiku hwese vachingotenderera nini vachingotenderera Alvin Ranem. vachingotenderera mumba vachingotenderera wakati warari pepe wotanga kudhirima ngemota
upenyu hwacho hausina kumira zvakanaka saka ndauya kuno
ah, zvakaoma asikana moti kudii
isusu mota yedu tiri kuida mota yedu tiri kuida plus mari dzedu dzatakavharwa nevanhu tiri kudzida futi vakatotidzosa kumashure kutangidza kuti tipihwe motikari mari yacho hatina kuiwana ndosaka takatouya kwamuri mamukuru
zvakaoma ndanzwa tichene zveshe mwari panango dzaanzi mudzima wako kana wakusvika uri kudzvawa ngemota
zviri kuitika
izvozvo ah, zvinorwadza kana uchizviita vanhu nondoro
panzwa kana zviita vanhu zvinokurwadza mhm. zvinokunakidza but zvakwa zvakukurwadza machemera uri kuitewo uchiti

tine mhosva yei isusu takatouyawo kwamuri tichida kubatsirwe mukati munogona kana manga musinogone
batsirewe baba batsirewo ndosaka tauya ambuya mutibatsire tikwanise kuti tirarame zvirinani tirare
kana rinopisa harisi kudyika
kutonzwirawo tsitsi homwe yasekuru hairari homwe yasekuru hairari kana homwe yasekuru isingareko mudzimu uri mauri dzekuti wadiwa

haa kwakauya vazukuru ava ndokwana vamabviro kune chiraramo kuti ndikwanise kuti ndirarame nekuti zvisina kumira zvakanaka
ya zvakaoma ndakunzwa hangu nezvakudhadhara iwowo mbeu mukona vakawanda ndaikuengera zvangu uchinzi korora zita rake munguva dzavo izvozvo kuna mukona futi asi ari aihwara vanhu maripotsi ari kuya takwara nasekuru nhingi takwara nasekuru nhingi mwana akunze kwenyika ari kuchema naunzikenge takwara nasekuru nhingi kuzimbabwe tawatumira mari takwara nasekuru nhingi kuzimbabwe tawatumira mari saka uchivhara kuwanhu zvamai dzevanhu zvinanzi vanyaya nini sona mari dzavo kana wadzisa mari dzavo nemotokari dzavo dzavakatora ndokwanisa kusunungura zvevamwe vanhu vakavharawo ndisingazive nandiina asi napotira kwandinda ndokwanisa kusunungura
mutende sekuru
kana iyo uyo kana uine mudzimu ndechaiyo unofanira kukuza because mudzimu haisisi kurapika mudzimu isviki kana wakushanda uchibira vanhu vachiti mudzimu amba wane dzimu saka mudzimu uri mauri iwe unofanira kuuya kunotoatira kugadzira

Samanjeyo kana audzwa mari dzevanhu vanhu vasingaone shanduko chawatora mupfuma dzavo hausisi mudziyo vaa umbavha tangori muprofita imowaya muprofita mwembavha manje sviki rinofana kutura samachira vapfeka chinotanana kuranga machira yaya ezvinokuza vafungirwa izvo kana rasta rave naro riri rasta remudzinde chaivo nhekwe yako yandonavabata ripute rechiori chero unoputa unofanira kudrive nomudzimu wako unondaura kuzvinzwa ndosaka ndauya kana muchinanzva maoko enyu muchidya muchigeza maoko muchifara nda kumudzimu chimukubhadhara nomudzimu asiri mudzimu yatsvina tibatsirei baba tibatsirei tisunungurei saka tauya nokuti ava vazukuru vakauya kwamuri handikuziva kuti nesimba simba iripo odzika muna zvakanzwanditukka ino chiti ndirikunzwa ti mukufamba ende kamufamba kapa apa zvandoita iwe uchidaro wandiririra vakapotseka baba oh. shuwa eh,
tichaona kuti tavira tsvimbo nechii

mari yenyu andichapari kutendera imba murume akautendera imba atidzonge mota achapesa kumwa achapesa kumwa akumwa tizi kana zvifuyo kana zvipanda akasvika pane pane oida anenge akumwa ndini ndakagadzira mna makanzwa akataura nabhozha ngora eh, ainywa aiti akasvika pagaraji pepaka motikari inga akabama usiku aigara ipapo otanga kudzora

batsiro ndisunungure kuti ndikwanise kuti ndidzosere vana ava zvinhuona nagona anagona wakewo kunzo gona anagona wake gona anagona anagona wakewo kana niniwo futi ndinanoto ndigonawo andigone zvese asi ndinodaziwo anondigonawo ndinowanotozauya anondigonawo
Onai wandisunungura ndakwanisa kuti ndidzosere vana ava. Uchagara pachidedera zvakite zvose utanga kudedera. Hmm. Utanga kudedera. Nekuti iwo kana uchita zvaunenge uchita uchita wangwara. Usingazivi kuti mwana wangwara kupfuura iwewe. Sandi isi kuti vanhu vari kuchema kuti wavhara iwe wakodzera kuti kuwavhara. Batsirewo baba. Kuti wangwara. Batsirewo baba. Batsirewo baba.

Kana chinzi mudhara asi chakaitika kuti vana ava zvorekedza makaita zvechokwadi kuti makangoudya zvine mari ah, ngavabatsira vana mabatsira asi hatichanyatsozivi kuti batsirira ndakavaita asi vana ava ndakange ndichiti ndiri kuvabatsira ko pawakauya kwauri wazara zvichiti sekuru

arega reusvika
vada kutombotaura mashoko ekuti pavakatoona vakati zvavo zvaita zvii zvavo zvaita vaita kutotibira
haiti ndikukubatsira iwe aiwa hapana chamakabatsira iye kana aita kubatsira sia akaswa kutengesa mota hanya kutengesa mota iyi
ndine kwandaida kuti ndiende saka ndaka muchovha wenyu ndakautengesa
saka mukasunungurwa munoita sei kuti udzoke Eh,
ndichasunungurwa ondipawo simba

Zvino apa nekurwara kwavanoita uko siku wese havarari saka e
murufai muchobva wacho sei mari yenyu ndinokudzorerai sei makwati enyu handina madzoserero andingaaite nekuti tiri panguva yakaoma
sekuru mukuita zvekutamba naye Easy here vamwe vanhu izvi zvemukutambisa izvi. Mungotora zvenyu modya monyarara kumba kwenyu. Hazvisizvo.
Tibatsirewo Ishe tapinda mudare tibatsirewo.
Ah, ende tobatsira mari unenge matarira mazipano. ndakutoti chiremba ndibatsirei
Kumire kwasikana iwe. Vakomana. Akutokumbira kwako.
Toita sei newe zukuru wangu vana vangu toita sei naye? Ndazvingotsoka zvino. Tozotambira papi?
Ndikasunungurwa mabhati enyu ndokupai muchovha wenyu ndokudzorerai, asi zvakadai handina mashandiro panangu acho kukwanisa kuita
Hamutize here imimi sekuru imi hamuzotitiza. Vanotiza ngavangogara vakadaro. Takatomboedza kutaura nemi mukasachibatsirana but ita rafu taedza kutaura nemi kwete tikaikwidza kakumati makati handiti saka tinenge tichadzokererei kwamuri nai imimi uchidhila nemakati isu chatongoda imotikari yedu zvino ndinokudzoserai muchovha wacho sei hatingazive motaura nemakati taurai nemakati isu hatichakwanisa kudzoka kwamuri makati utitsotsa